Татар халкының күркәм гадәте буенча, укучылар безнең иҗат төркемен сый-хөрмәт белән каршы алды. Балалар укытучыларына ошап, ана теленә, сәнгатькә гашыйклар. Татар теле укытучысы Венера Мансурова тумышы белән шушы ук авылдан. 1994 нче елда Оренбург педагогия училищесының татар бүлеген тәмамлаучыларның беренче төркеменнән. Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрының Рәхмәт хаты, Мактау грамоталары белән бүләкләнүче дә әле.

Әлеге дәресләрдә туган телебезне, мәдәниятебезне саклауда, үстерүдә дә зур эш алып барыла. Балалар туган телләрендә дөрес итеп сөйләшә, яза. Татар теле кабинеты да замана таләпләренә туры килә. Һәр класста компьютерлар, уку өчен барлык шартлар да тудырылган. Кечкенә авыл мәктәбе зур республика ярдәмен тоеп яши. Татар теленә, халкыбызның гореф-гадәтенә саклык белән караган милләттәшләребезнең дәресләре истә калырлык дәрәҗәдә үтә. Казаннан безгә китаплар ебәрәләр, безне балаларыбыз зур результатлар күрсәтәләр, муниципальный олимпиадаларда һәм республиканский олимпиадаларда безне Казанда беләләр. Әйе, алар актив, татар теле буенча үткәрелгән интернет-бәйге лауреатлары, өлкә шигырь бәйрәмнәрендә, фестивальләрдә даими катнашучылар. Мәктәптә барлыгы 54 укучы һәм аларга унбиш педагог белем бирә. Эшләре дә бер тату гаиләнеке кебек. Шунысы да игътибарга лаек, педагогларның яртысы диярлек ир-егетләр. Хезмәт дәресе аеруча популяр. Балалар ясаган һәр экспонат күргәзмәләрдә җиңү яулый. Чираттагысы хәрби тематикасына багышланачак. Мәчетләр дә ясадылар. Менә авылыбызда күп, бик күп күренешләрен ясадылар. Монда күбесе юк, күбесе выставкаларда. Бөек Ватан сугышына 70 еллыгына әзерләнәбез, әйберләр ясыйбыз. Пулемет менә ясадык, автомат, ППШ. Ә кызларны киләчәктә хуҗабикәләр буларак йорт эшләренә өйрәтәләр. Без хезмәт дәресендә күп эшләр эшлибез, тегәбез. Менә бишенче сыйныфта без юбка тектек һәм ни алъяпкыч тектек. Хәзер менә ки носкилар бәйлибез. Туган телдә уеннар, җыр бию. Кемдер бии, кемдер җырлый, кемдер шигырь сөйли. Һәркем күңеленә ошаганны сайлаган. Венера Мансурова укучыларын эзләнү-тикшерү эшләренә тарта. Кичәләрдә балалар башкарган җыр һәм биюләр дә, мәктәпнең милли юнәлеш алуның нәтиҗәсе. Мәктәп каршында эшләп килгән Ләйсән фольклор иҗат төркемен җитәкләгән Венера Мансурованың йогынтысы зур. Балалар белән без Орленок лагеренда булдык. Анда Бөтендөнья фестивале үткәрелде һәм анда безнең балаларга ЮНЕСКО тарафыннан мактаулы исем бирелде. ТНВ каналын карыйбыз, анда да чыгышлар бар бит инде балаларны. Балаларга хәрәкәт биюдә, хәрәкәтләрне өйрәтүдә шуннан өйрәнәбез. Тик авылларда балалар саны аз булуы Никола авылын да читләтеп үтмәгән. Әлеге елдан балалар бакчасында үзгәрешләр көтелә. Елдан-ел балалар исәбе әзәя, шуның өчен инде 2015 нче елда безнең мәктәпне балалар бакчасы белән кушабыз диләр. Инде унбиш нче елда балалар бакчасы безнең мәктәптә була. Балалар бакчасы һәм мәктәп берлектә милли үзаңны, татарча фикерләүне үстерүгә, балаларны үз телләрендә өйрәтүгә багышлаган чаралар бу авылда алга таба да күп булачак. Кечкенә сабыйлар ана телендә иркен сөйләшә, яраткан җырларын башкара. Бүгенге көндә бездә унике бала саны. Алар инде татар телен гаиләдә үк белеп киләләр. Без тагын да ул татар телен алар онытмасын дип, үзебезнең балалар бакчасында аның өстеннән эшлибез. Барыгыз да йөрәгемдә, диеп әнием әйтә. Туган телне өйрәнү, гореф-гадәтләрне саклау өчен чикләр юк. Озакламый Казанда үтәчәк регионара олимпиада моңа дәлил. Фирүзә Абсалямова, Татарлар.